Atu hi sangau nungak muidawh tukmi le ngaknu komh caan ka ngei lai i biaruahnak caan ka ngei lai i tu bia hal dingmi hi kemin cu F Mang Ven Sung a si i ma ven tiin an ka auh tawn. Cun bia ka hal dingmi hi nungak ai dawh taktakmi amin Sui Ciang Chin a si i Ciangi tiin an auh tawn. Cun tu ah cun caan hram kan thawk cang lai i biahalnak kan ngei cang lai i a hmaisa bik ah na mui ai dawh taktak le hi sangau ka rak phat tikah hinin a ho hi dah o bia kan ruah la le kan hal te lai ti i kai ruah tikah hinin ruah lo pi in ka hmai ah ai dawh tuk mi nung ah ka hmuh tikah hin keimah zong ka ning a zak lehlam. Sangau kan rak rat tikah kan rak rat tikah hin hi nan sangah hin nungak i ai dawh cemmi ah hin an in thim maw? An ka thim hlei lo. Kami ta cun nai dawh tuk. Tu ah cun biaruahnak lei ah kal cang si aw. Sangau sangau sangau hi zei miphun dah nan si zei bantuk holh dah nan hman tawn? Sangau hi Lai miphun kan si i Lai holh kan hmang. Pasal dingah hin miphun na thleidang maw? Ka theidan ko. A ruang rak ka chim ta ca. A ruang cu lai hla nih khan lainu caah laipa a ti i laica lai laipa caah lainu a ti bantukan mah miphun le mah miphun kan i dawt i kan i tuah ahcun kan chungkhar dawtnak zong a fek deuh ko hang la maw ka ti. ang dik tuk na ruah ning cu ka ruah ning ba ka si zei ruangah dah mar pa nakin lai pa cu nai thim deuh hnga e lai pa hi an lung a ṭhawng ka ti i lai pa cu a sifah tuk ruangah a neihchia vang zong si loin a thiam san a thiam fimnak zong si lo ca a thiam lo ko bu zong in a chungkhar a fa a cin lang leng rual a dawt tuk caah khan leitang i ramdang a pha khomi cu laipa lawng hi an si zei ruangah an lung ṭhawn ruang a si hihi miphun dang pa nak i ka duh deuhnak hna an si laipa kai thim deuh ko na chim na chim ka thei khan kai zong nih laipa kai thim tuk tu ah hin laipa miphun kan i thleidannak kan i theihhngalh khawhnak hi zei hi dah a biapi bikmi tiin na ruahnak ah hin pakhat te rak ka chim ta cai holh hi ka ti le a ruang cu ka thil thuam keimah thil thuam do te kha rak i rak i hruk hmanh ning law mirang holh i ka holh i vai holh i ka holh i mar holh i ka holh ahcun ka sinak hi honi fiang tein an thei lai lo ka holh lawlaw hi ka miphun fiantertu cu a si caah holh hi ka ti Atu zan bak cu ka lung a tling bak. Na bia na ka lehdan nih ka hna a ngamter tuk. an kan rak zohtu le an kan rak hmutu hna zong nih khan in rak thei hna seh ti ka duh tukmi cu khoika khua le ram le ti le tlang na phanh ahcun na holh na miphun te kha kilvengtu cu nangmah na si ti kha rak thei u law ti ka duh taktakmi si. atu ahcun biahalnak lei a kan kal cang lai i Pasal ding ah hin na lungthli hin na rak ruah ve tawn zei bantuk dah saduhthah na rak ngeih ve tawn timi te hi theih ka duh tukmi si na muisam a ṭha ṭung na pumsa na ṭha ṭung rak kan chim ta ca. A biapi cem ahcun Pathian theimi hi si selaw Patmi nih Pathian ai thimi ai tlaih ahcun a lung zong a thiang. Dawtnak tampi a nei. A dawtmi kha a mui le a sam ruang lawng a dawt i dawt le Pathian ṭang i chuakmi dawtnak kha kha kha ai tlaih cang ruangah khan chiatnak a ton zongah a mui le sam a rawh deuh zongah khan a dawtnak a fek cang caah khan a biapi i Pathian a theimi ai tlaihmi hi ka duhmi an si ko. Pasal dingah hin zei bantuk mi dah na rak saduhthah tawnmi si, zei bantuk mi hi dah na rak na lungthin ah hin na ruahnak rak ka chim ta ca. A hmaisa bik ah cun Pathian ai tlaihmi hi si selaw, Pathian ai tlaihmi minung nih cun zeizong vialte hi amah ah a um. Dawtnak zongah a fiang. A nupi a dawtmi nih khan a chungkhar nih khan harnak an ton i vanchiatnak a i mui le sam zong ka van teh ko la mu. A dawtmi a nupi kha a mui le sam a hung chiat ni i a hung nu cu pangpar he tahchunmi kan si bantukin a vuaimi kan si. Caah khan a vuai deuh caan zongah khan Pathian ṭang i dawtnak a chuakmi nih khan cun kha kha kha a tei dih cang si. Cucaah cun Pathian theimi keimah miphun Laipa hi si selaw cucu ka saduhthah a si. ka duh tuk ka uar tukmi si nungak ka pawngkam i a ṭhumi le keimah nih ka chim duhmi cu nuva a ngei ding a hawl dingmi nih khan cun a hmaisa bik ah Pathian ai teihmi rak i thim mu ka ka lung a tling taktak si biahalnak lei ah kal ne colh ko si laipa na miphun na uar tukmi pa nih ramdang kadang ummi hna nih khinin parcel dingah in hal hna selaw nai ruat la maw nai ruat la lo maw na kal ngap la zeidah na ruah ning rak kan chinta ca kal ruat ko la a ruang cu laipa asi wang ruang rungut i ai tho ding minung kha a tha ka ti lem lo vai tho ding khan tha ka ti lo chin um zai ruang te ah chunin laipa kan si ruang rungut i pathian kan thei chung lo kan kanmah kan pumsa le kan thlarau ca zung i hi khamh lei hin chim ko ning mu pathian dawtnak khamhnak nun a ngei ṭung lomi i pathian duhning khua a sa chung ṭung lomi va neih top i ka hmailei chan harnak i ka hman i pathian hei theih fawn lo si hei fah fawn ṭung i ka, ka caan pathian nih hin vawlei ah hin in minung hi ai nuam ding dawhong kan ti kan dam chungah hin mu kha te kha tuah ṭung lo i kai thawh tuk ahkhan cun ka palh a si la. Kha kha a ka rak duhtu, Parsarih a ka rak haltu hi Pathian theimi a si maw? Pathian, Pathian nih a dawtmi Pathian dawtu a si maw ti kha kai ruah ve ta cu a hau. Kha i ka lung a tlin ahcun kai thawhnak, ka va kal lonak chan ding khi ka thei lo. A ṭha tuk, a ṭha tuk, ka amen bak mak cu a chim zia zong ka thiam lo, na chimmi kha kai rinh. asia cun in tuah hin in hal hoi ta ning na bia hi ngaih nuam ka ti theih nuam ka ti phone cucah cun bia in hal lengmang ha ka duh mi si ka kei cu na chuah ke nak nai bo chan tuk mi nai tlei chan tuk mi sangau hi zei bantuk in dah na hmu ning sangau hi khothan si ka khotha kan si ka ti mu zerong a pathin zong ning kan dot Pathian zong kan dawt ve. Cun i mah holh zong kan ṭanh, mah miphun zong kan ṭanh, khualtlung mileng zong kan dawt. Mino pawl zong nih chiatni ṭhatni ah Pathian bochan bu tein rian a ṭuanmi kan si caah hin sangau ka si hi kai chuang in nuam ka ti kai bochan kai bochan tuk oh kha na bia ka van theih cang ka ngap in mi bia mi mi ka ka theih nak tang in ka chim duh mi pakhat cu sangau cu a ra cangmi nih tlun an duh ti lo caan khat an duh an timi hi nan an nungak le zong nan mui a ṭha nan i dawh nan lungthin a thiang nan pawngkam ṭhut dir a nuam CCC kha khan a bia kan van tan ta lai an an chimning ah khan tihin a si sangau cu patan khuan ti nithum nithum a ca nithum um ding i a kalmi nih khan zarh khat an duh zarhkhat i um ding a kalmi nih khan thlan deuh mu thla thla um ding a kalmi nih khan kum khin hei duh ko mah cu cu a ruang cu khua mipi le khan tha tinak si ka zumh tukmi si cucu na pawngkam ka ka thut dir i na bia le hla te ka ngaih ah khan ka theih ah khan in cucu ka zumh tukmi te si asi ah cun in adong le kan kan neih cang lai i adongnak bi ka mino le hna sinah hin zei bia le hla thla na kan chim piak lai zei bantuk in dah bia na hei thlah la timi kha Pathian ti ni ti zong hin chim ning lo mino kan si ahcun Pathian nih Bible zong an kan chimhmi cu kan no lio caan i amah zumh le dawt hi a si kan tar hnu ahcun in zei khi kan tuah kho ti lo kan no lo kan no lio caan hi Pathian nih a duhmi a si caah no lio caan i Pathian hei thangthat te le Pathian i i pumpiak te hna khi a har tuk ngai ko nain Pathian rak i thim hi a sunglawi tuk ti hi ka cah duh hna. Zeicah kan ti ahcun Pathian nih Pathian ahcun ca a thiam lomi zong thiamtertu, a hrutmi zong a fimtertu, a fimmi zong a hruhtertu Pathian kha a si caah khan minung lei ca kan hei thiam lo chinchap, kan mui hei chiat chinchap, Pathian kan theih lo chinchap ahcun ngaihnak khi um ti lo cucaah cun muichia ngai te ca a thiam lomi zong nih khan pathian ai bochan i ai tlai ahcun pathian nih a harmi kha a pek tawn pathian a ngeih lomi khi a rak um bak caah khan biapi cemah ka mino le nih hin pathian hi i thim ko hna usih amah hi amah nih ah cun zeizong vialte a tling timi hi ka cah ta duh hna si Kan i lawm tuk. Hoi nu kut kan tlai ta la. Tampi kai lo. Tuzan nungak kapong kami athu dirmi hi a fim tatak mi a mui tha tuk mi sangau khachung nungak minung hi nungak hi ngak nu a leng mi hi ti zat laki apung kam akiang kami ka thu kho mi abia le hla ka thai kho mi hi boipa thlachwa ka don ti kai thai kai lom tuk kan kan chan dong na kai man kan thak ta ko la ma zai si si